Pana pano uri. Ah, uri mberi pano. Sorry baba. Ndiwe gaga kai? Wangu baba.
Ndaudzwa nemweya. Uri kutaura kuti iwewe sei uchifarira mbudzi? Sei uchishina kudaro? Imhepo here dzemadzinza? Chii? Kuda urombwa here? Sei uchivata nembudzi?
Mbudzi ndinofudza baba, kwatinogara kune vakadzi vashoma.
Hauna ah. two dollars? Kumtouch line vazere wani? Pondo watoenda? kuda kuenda kudzimba unogwina ka vanhu kuti mbudzi panguresveka
mbudzi
ndaona cheri ndiri kuona cheri asi madzibaba chipande pano ndinorivhesa zvandakukuitira iwewe bata nhombo iyi kuenda kutaridza zimhosva kukoti unoikanda uchingosvika ubva wakanda iyi unoikanda uchidzoka uchibuda iyi ndo yakakosha unoisa pasi periri mushaiko inenge yapera zvavata nembudzi wina mutsipa kana zvanetsa kana kuenda patouchline chindi padhoro handisi ah, kupai kana mhosva yangu yapera baba ndangofambawo sena

Bhutsu makumura. Eh, madzibaba. Pana apambo here?
Hamuchi. Hapasi pemabride. Ah, maona madzibaba. Ndimi vamaya kani?
Ha, maona madzibaba. Ah, ndatambura madzibaba. Handichavati. Kuvata handichavati. Shingo remantete.
Blessed by the most high nomankarkesi. Kungoti ndide kuvata kudai. Handichavati ndototanga kuvhumuka. Handizivi kuti ichii. Iko zvino ndorota. Mari dzevanhu dzamuri kutora madzibaba dzakati wandei. And makatorera asingatorerwi. Asingatoregwi. Pachivhitori. Isa mapurisa atotendekwa kutora nekuti takatoimpawiwa neuniform iyoyo. Uniform ndiyo inokuimpawa yekuti mutore mari dzevanhu mustreet pasina kutenderana, pasina bumbiro remutemo.
Madzibaba ndatambura. Ikozvino kuti ndivate kudai ndohwa ndichitodliwa kudai diviri. Zizi richichobora chobora pane moyo uku ndikati kuchiropa. Ndaona mweya uchitapa kuti makamboenda kun'anga zvikazama, zvikazama zvikaramba. mauyo apana badzi baba chipanga zvakanaka rondedzera yeye ne patakatora mari taatenda sini yakuroad block uko mushakabvu wanga afa ini ndokunotora unchiti ndizviempowe kudai wakandibata ruoko ndikati ha ini ndine nharo ndikati regai ndingotora mari iyoyo zvino ava kuuya kuti ndichivata kudai unongouya achiti mari yangu mari yangu yadii kozoti madzibaba zvinhu zvandinetsa mbanje dziya dzatozitora dziya toti tikavapa kudai tikavatorera tonovasuplya zve tovatengesera zvinhu zvavo zvino vanhu ndiri kungovarota vachiuya zve vachitonotikurukura kozoti zve Zvimwe zviri kundinetsa madzibaba ndezvokuti zvinhu zvatinotora zviya tinodla zvimwe zvacho zvaakundimonyamonya monya mudumbu zvatee tatorera vanhu vanenge vachitengesa mavhenda aya iko zvino handichahwisisi manje mudumbu mangu ndomboona maura huchibva pamwe pacho ndakavhurika dumbu zvekuti kuti ndichavata munotora chikafu muchinodya kumba kwenyu
ndibetserei hachitogwi chikafu chinda ndechese tete
ndechehurumende ndibetserei madzibaba mabraibe amaita awanda vari kugunun'una vana vo vachichema ndibetserei izvezvi uko mukuru vanotaura nyaya andicorruption imi muri kuita sei isi taingotorawo sezvo tiri isu vakuru vamwe takaimba ipapo kuti titore tiraramewo mazviona madzibaba zvino ndakuda kuti ndichibetsegwa nokuti iko zvino ndikafa mhuri yangu inoita sei ndopandozvirawo ndibetserei madzibaba zvamabhuraibhi ndandati ndichiregama zvandichakuita
shimari manzende blessed bari mostai tiinokwata iri mpoto hatadaniwota inadi tiketera ndakukupa nomboi zvaunoita tora mvura iyi mafuta awa bata unogeza mazuva matatu geza mazuva matatu iyi uchanoikanda kumba iyi unoikanda paruvazhe iyi unoikanda mumba mako uyo ukanda paruvazhe iyi ndiyo anoisa mafuta ako ekuzora Iyi wodira mvura yako yekugeza. Oh. Usabata zvisiri zvevanhu. Shanda nesimba rako.
Noti zvimwe zviri kundinetsa zvemadzibaba ndezvekuti takasaplaya pfuti yekubasa uko kuti inorobha pachikoro. Robhari.
Eh.
Zvino zvinhu zvacho zviri kundinetsa manje asi mari yacho yavakatora imwe yacho ndandinayo kumba.
Chiuya nemashireni acho ese pano. ndibva pano ndinouya nawo kuno kwamuri yes
kwete ndine ndinorasha ndichamasuka pano oh eh
ndouya nawo madzibaba right handitendegwi kubatawo kana imwe zvawakuita yetereni pa- izvezvi hauna shereni yaunobata nekuti ukaramba uchibata uri kubata mabribe indi ndichacleana ndine zodzo ndine mafuta a andoda kukupa tambanudza ruoko Zora kumeso. Mwana ni mari ndoigeza pano.
Ndouya nayo yose here? Mwana mari pano.
Izvezvi uchibva pano uchidzoka.
Yose. Mama yaya.
Ndimi ka? Eh. Ndai muye ni mari pano. Andouya nayo madzibaba. Ah, unoda yose wena. Ah, ah ndobvisa shoma. Eh. Ah, ndotanavo. Ah. Mama yaya.